Кини үс туругун билиһиннэрии оҥороорубут быһа эфиргэ холбоннубут. Биллэрин курдук хас биирдии бу печатное издание олус үбү-харчыны арыйар, ону сөпкө өйдөөҥҥүт, предварительнай акцияҕа бу нэһилиэкпит дьонун-сэргэ кыттыһан көмөлөһө олус диэн улаханнык махтанабыт. Оттон бу нэһилиэк олохтоох улахан суолталаах өйдөбүнньүк үйэ саас тухары хаалар кинигэ буолар. Ону тэҥэттэн махталбытын билэриэхпитин сүбэлээн амалаан биэрбит биһиги ытык дьоннорбутугар уонна Аркадий Прокопьевич Сорду кинигэ оҥоһуллан тахсаргар үгэс элбэх үлэ печатное издание оҥоһулунна букабарис билэр былаххыт ол гынан баран иһиги көмөҕүтүнэн түргэн баатык оҥоһуллан таҕыста эһэп манна буллаҕына бары да олус кэтэһэн олороҕут Кинигэ өйдөбүнньүк буолан хаалан күн сирин көрөрүгэр, олоххо киирэригэр уйдаан релизка билигин кини билигин эһиэхэ дьахайдах таҥыллаан материалтан оҥоһуллан кэлбитин, ханна оҥоһуллубутун сиһилин чөбаатык кэпсиэҕэ уонна хас биирдии ниттэн ырытыахпыт, бэйэҕит Маргариталаах кыратык кыччатаан звуккутун. Аа, Маргариталаах, баһаалыста балык

Бу икки тыһыынча уон аҕыс сылга титалар аан бастаан холоҕон кэлэһэ дьаммыт кыайыы хэттэ уон үс сылыгар дуу, хэттэ уон икки сылыгар дуу, хэттэ уон үс сылыгар эбит. Кэлэһэ дьон Солоҕоҥҥо историятын үөрэтэн бу кинигэ бу кинигэни уон аҕыс сылтан ылата биибилиэ курдук кыбына саджабын наһаа үчүгэй кинигэни оҥорон таһаарбыккыт солоҕооттор Онон дьииннээх Толоҕон диэммэххэ эрэ Толоҕоон дэнэр диэн аатыттан саҕалаан дьэ интэриэһиргээн киирэн барбыппыт. Бэйэм ортон уруккута тыл үөрэхтээҕэ уонна история учутала уонна саха тылын учутала буоларын быһыытынан дьэ край бу ириэнэ нэһэлиик историяларын сэҥээрэбин хайда-хайда дьон олорон ааспыттыы, хайда дьылҕалаахтарын, хайда менталитеттаахтарын, туох киэн туттардаахтарын барытын толору үөрэтэн баран биирдэ дэриэбинэҕэ үлэ табыгастаах буолар диэммит ол иһин маннайгыттан дьэ оччолорго уус-уран халайааччы Люда этэ, Эверестова Люда. Кинини холбуйа кэлэ сылдьаммыт фестиваль буолбута. Ол фестивальга ол нэһилиэк историятын көрдөрүү булгуччу баар буолуохтаах диэбитигэр бу кинигэни ылан арыйан аахпыппыт. Эмиэ суумуос

Эҕалаан дуу Эҕалаах ийым баҕайы Мин маннык мантан ыламмыт солойуом Дьэ үчүгэй буолда дьэ Сэп мені буолбатах мантан ыламмын управляйдаатым Дьэ ол курдук дьэ фестивалынан саҕаламмыт кимнээх историяҕа олорон ааспыттарын, ханнык күүстээх дьоннор баалларын, солоҕооттор диэн кимнээҕий, тоҕо өрт диэн буолбутуй, ханна олохсуйа сылдьыбыттарый диэн тиэмэҕэ дьэ буккулла тэккиллэ барытын үөрэтэн-үөрэтэн бараммыт. Былырыын сайын Горный совхоз тэриллибитэ биэһин биэс сылыгар аналлаах этэ Ону Хопковтан кимнээх кимнээх сэриигэ атаарыллыбыттарын игин бартын толору биэрэппиппит. Онтон кынаттынан дьэ тохсус майгы кыйыы күнүгэр сэрии хара холор сэрии хара холорга диэн испиктээк туруорарга анаммыппыт концерт. Ол онно дьэ биһиги бука барытын бу Холоҕонтон сэриигэ барбыттары үөрэппиппит. Сүүс уон киһи диэн кинигэ киирэ сылдьар. Дьэ ол сүүс уон киһибитин үөрэтэн, сүүс тоҕус эрэ киһини киллэрэн биһэммит, мөҕүллүбүппүт, хэптээх замечание булпут дьоннортон, ыламмыт дьонтон хамчаанньа критика көннөрүллүөхтээх диэн биһэн бараммыт быйыл ыам ыйын тоҕус күнүгэр дьиҥинэ булааммыт улахан сүрдээх улахан этэ. Онтукпутугар бу пандемия туран хаалан дьэ оннук табыллыбата. Дьэ ол табыллыбатаҕар тоҕо биһи бэлэм материалы үйэтитии уһуохтаахпытый дьоҥҥо көрдөрүү уһуохтаахпытый диэн биһэн бараммыт хам манныга оҥорон таһаарбыппыт аан бастаан маннык оҥоһуллан тахсыы диэппит хааннарын көмүс көлөһүннэрин тоҕоон улуу кыайыыны уһансыбыт солоҕооттор диэн открытката оҥоруохха диэн өй түһэн кэлэн дьэ биир күн Принтекс диэн маннааҕы соло «Ээ, Бэрдьигэстээххэ баар тэрилтэни кытары кэпсэтэммит бу халыҥ аккырыыкка оҥоһуллубуппут, оҥорбуппут. Дьэ манна бу аккырыыккалар оҥоһуллан тахсалларыгар, материал хомуллалларыгар эрдэттэн да бу күһүҥҥүттэн туохтаабыппыт дьэ кулукка сэдэх хаартыскалар диэн ити хореографическай хоско айынан тураллар хас биирдии ыалтан барытыттан аҕам саастаахтартан материал хомуйуута ыытыллыбыта үлэ ол ыытыллыытыгар дьэбу нэһилиэк олохтоохторо букабар көхтөөхтүк кыттаннар бастыы хаартыскалар ыйаммыттарыгар иэйиилэрэ киирэн аны тохтобола хоп диэра буолбуттара дьэ бу биһи дьоммутун эйэтитин диэннэр наһаа үчүгэй этэ киһи барыта сыыйа аҕалар, хааскаларын аҕалаллар. Онтон онтон кынаттынан кулуп үлэһиттэрэ эрги музейы кулупка көһөрүөххэйин диэн буолбута. Онно үлэлэһиэххэйин диэн билигин онно кынаттан аһаддьабыт, биир комплекс кудун оҥороорубут. Билигин даҕаны былааннар элбэхтэр, хаһан бүтүө биллибэт. үлэ түбүктээх буолартын киһи главная сүрүннээн тон баҕа санаатын баҕа санаа быһыытынан илдьэ сылдьар болоотолар дииллэрэ чахчы эбит дьэ бу аккырыыккаларбытын оҥороорубут хачча хомуйан саҕалаабыппыт биир устууката икки тыһыынча мөһөөх биэһинни хоккуобай диэн этэ биир маннык комплект Кэмпилиэк холобура бухахтыын-баҕастыын Оннук буолла, онтон төлөпүөннэ хобуоннаатылар. Горнай түмсиэбитэ дуу, Холоҕон түмсиэбитэ дуу. Ити кырыыккалары ким көрөр үһү, барыта ыһыллаалыахтара диэннэр. Эмиэ оттон тустаах киһиэхэ иһиммиэ хомолтолоох буолар эбит. Тэһэ да критикатын иһин, тэһэ да ииннээҕи эппиттерин аанньа. Дьонтон санаабыт уларыйан, уларыйан, тэлэрийэн, Өссө биирдэ үчэйдик толкуйдаан бу акция солоҕон сомоҕо биһигэ акцияҕа кыттыһабын навстречу великой победе диэн ааттаахмыт бу маннык кумааҕылаан аан бастаан аймахтарым барахсаттар хаччы уганнар хаччы көмө оҥороннор хомуллуу хаҕаламмыта онтон материаллары буоллаҕына намылҕан диэн итии группалаахпыт Айда, бэт пенсионер кудук кэсэте. Ол иһигэр группа иһигэр де хаатыскалары хомуюха галаммыта букавары ким төһө кыахтааганын дьэ бу хаатыска эһэ бу хааска бачча хыллаах хаатыска бу киһи бу кини турар бу кини бу куманна хадьжыбыта мантан барбыта болох атын киһи диэн дьэ кэпсэтии хагаламмыта Ол кэнниттэн дьэ сэрии пааматынньыгын хаачыстыкалара наада буоллар искибиэргэ барыахха наада бу карантин буолан турар кэмигэр. Дьону ким да барыан баҕарбат, кэлиэн баҕарбат. Онтон ыллыбыт даҕана Валентина Никоновна сыыдаматах сыыдаматах атаҕа киирэн дьэ хаары хаар диэбэккэ тиийэн хаастака түһэртээн, хайаан точно бы киһи быга маннык диэн ааттаах бу киһи маннык диэн ааттаах ити наһаа үчүгэй мемориальный комплекс бар дьэ холоҕоҥҥо дьоммут аата барыта үчэбат киирэ сылдьаллар ити үйэтиппит үлэлэспит дьоннорго эһиэхэ иһи көлүөнэ оҥордоххут дьэ кыайыы биэһин биэс сылыгар ол онтук кутун көрөммүтчэ үлэ кынаттынан таҕыста онтон дьэ вассапка туох дьэн буолла Киирбитин кэннэ өй-санаа уларыйда, хайдах эрэ аныгылыы оһоҕос толкуйдаах буолуоххайын диэммит, туохтаатыбыт. Ватсаабынан үлэлии олороммут, атын тэрилтэлэри кытары сибээһи бэккэ олохтоотубут. Бу тустаах дьоннор Москваны кытары быһа сибээстээхтэр эбит. сыаната чэпчэки диэммит уон переплет буоллаҕына икки эрэ тыһыынча буолар эбиккин үөрбүппүт онтукпут дьэ хатаан баппатаҕа аны туран сүүс уопсайа сүүс төрдүнчүкэ хааска бар ол сүүс төрдүнчүкэ хааска хайдах даҕаны уон стриница хатаан баппат переплет диэн били инде кэнне ааҕылыннаҕа биэс эрэ страница буолар диэн биэс эрэ лиис ол оннукка хатаан баппат диэммит дьэ эмиэ аахсыйанан хаччыбытын хомуйуутун салҕаатыбыт буукустар тэрилтэлэр тэрилтэлэртэн бастакы солоҕоннооҕу врачебнай амбулатория холобура кыттыспыта дьэ киник көҕүлээһинтэн дьэ уот анньанан олоҕоттор бука бары күүс көмө буолбуккут дьэ кинигэ тахсыытыгар кытаанах хачча хомуйуу буолбута Дьонтон хаччы иһимии тиийбэт тирик таппат тагаһа икки сүүс тыһыынчанан бүтүөхпүт чиэппит, ону Москваларбыт киэхэ уопсайа кылгыытыгар биир видеоҕа алта мөһөөх, биир кинигэ альбом сыаната тыһыынча, икки тыһыынча, алта мөһөөх, биэһин сокуобай диэн ыыппыттара дуогабардарын, Уол дуогабардар ыыппыттарыгар да хаччы тиийбэт диэн биһэн баран кинигэ оҥотторбоппут, тирааһын аҕайы туһахтаахпыт диэммит, бээбититтэн хаччуган биэрбиппит, уопсайа барыта икки тыһынча эттэ мэһэх биэһин соккобайга биир кинигэ оҥоһулунна. Ол эбэтэр сүүс, сүүс устуукаҕа икки жүз сэттэ уон биэс тыһынчаны бараатыбыт. Бу өйдөбүнньүк кинигэ хааларгар диэн Бу хас биирдии киһибит аатын, суолун, онно арды биири көтүттүм ити Аркадий Прокопьевич материалларын дьаҕалан биэрэн наһаа үөрпүтэ дьэ онно бааллар эбит сэдэх хаартыскалар билигин карантин кэмэ бүттэ даҕаны намылҕаттары түмэ олороммут бука бар онно сылынан наардыахпыт көрүөхпүт истиэхпит Ол материаллары хайаан даҕаны үйэтитэн музейга дьоҥҥо-сэргэҕэ ыччакка хаалларыахха наада, дьиэҕэ хаһаана аһатар диэн ким да көрбөтө, ким да истибэтэ эмиэ санаабар улахан аньыы да курдук. Бу сылдьар оҥорон таһаарбыт дьоммут испиэһэгэ барыта маннык ламинаттаах кумааҕыга киирэ сылдьар. Уопсайа барыта испииһэгинэн сүүс уон сэттэ даҕаны сүүс уон сэттэ киһи. Онно тэрилтэ үлэһиттэрэ бу кыттыспыт дьоннор ааттара оһох холобура балыһа коллектива уон биэс сыллаах выпустар, уон биэс сылга бүтэрбит оҕолор ЖРК коллектива диэн киирэ сылдьар буолуустук киэнэ уопсайа барыта сүүс уон сэттис пиэһэ киирэ сылдьар бу маны хас биирдии кумааҕыны барытын туохха кыбытыахпыт кинигэҕэ аха кинигэҕэ барыта бытыахпыт бу министрия кэриҥэ булдаайым уонна кэнники музей аһылыннаҕына ол онно бу кинигэ тахсыытыгар бу дьоннор бу упус бу тэрилтэ кылаат турбута диэн улахан өйдөбүнньүк буолан хааларын итиһиэхтэн аадыйыаныыбыт. Эрэбилигин аттан кинигэбит аны таһынан килиилээх диэбит кылы WhatsApp-ка A3 форматтаах буолар диэбиппэр, манна дьэ төлөпүөнүм биир күн хайдах ыспыта, ичи улаханын ханна уурабытый диэннэр, дьону хобус сарыйан билэ-билэбин эппиэттээбэккэ олорбутум. Пердиннэр интиһигэ баар буолуохтаах диэн киис симбиир тугу эрэ кэтэһэр тугу эрэ кэһэтиэн баҕарар хайдах буолбутуй диэн дьоннук чэ кинигэни бэйэм ааптардаан бэйэм тус эппиэтинэспэр ылынан мөҕөллөр булахпына бэйэм мөҕүллүөм дуу диэммин холобура оҥотторон таһаартыбыт ииги дьүөргүтүгэр билигин көрдөрөбүн того а три форматта Ачугай день. Ага. Үс, үс тылга хомула сылдьар нууччалыы, сахалыы уонна английскайдыы. Сахалыытын бэйэм буруйбутум, нууччалыыга тылбаастаабыта Николай Николаевич Захаров, онтон омуктууга тылбаастаата Виктория Петровна Колодезникова. Уонна Евгения Николаевна Захарова сүҥкэн улахан кылааттарын киллэстилэр. Кинилэр оҕолоруттан арыттыахтаан үөрэхтэн дьэ бу кинигэ оҥоһуллуутугар сүрдээх улахан көмөлөһөллөр, бүттүү сарсыланнар. Кинигэбит формата халыҥ, тостубат игин манны туттахпына мээнэ. Бу истэбит кытаанах мас курдук. Эп

Шотовайбар маннык Memories диэн приложение бар. Бу көрөбүт дии. Memories диэн. Тобо. Маны любой play marketten аха Play marketten скачайдан ылабын, оччоҕуна бу тугу көрөрүм барта хуот каас курдук көстөр. Онно бу холобура билигин аҕа баһылыкпыт олорор. Алексей Николаев. Оны ону көрөбүт.

Дьэ билигин итинник курдук сөп ити суотубайынан мин эһиэхэ быһаччы демонстрация экрана оҥорон көрдөрүөм кылгастык ол онно билигин кинигэни көрүөххэйин дьэ бу куораттан холобура балтым аах устан ыыппыттара баһаалыста көрүн

Бу манны дьоммут гимнастка хаҥаран киирэн бараллар бу. Бу дьон баатыктан дьонор балтын билбэт буолан, кинигэ презентацияны бастыгатын көрөр, холобуран. Бэһэрииттэн кэлбиттэр, эргиллибиттэр, бука бар киирэ сылдьаллар, мөссинатора уол. Хым аны

Сөп? Итинник киирэ дьаллар. Бу Степан Николаевич холобура ырыата киирэ сылдьар Иэс диэн ырыата. Туон биэс сылын көрсө диэн темаҕа.

Эт ыскайдааҕы оскуола да эриннэрбиппит курдук балыһаҕа, оскуолаҕа, детсадка, кулукка, улуус дьиэ-уот коммунальнай хаһаайыстыбатыгар, олохтоох библиотекабытыгар, улуус библиотекатыгар, кырдьаҕастар эбиэттэригэр хайаан даҕаны биирдиини бэлэхтиибит, тоҕо диэтэр ону дьон кэллэҕинэ бардаҕына көрөрүм курдук, сөп. Мана атыыга буоллаҕына оттон тахсар Бүгүҥҥэттэн хастыҥаттан атыыга тахсыаҕа, кинигэ ыаната хас диэтим икки тыһынча эмэһэх оҥоһуллубута, оннук аттылаабаккабыт эрэ биһиги икки тыһынча хасты диэтибити. Ким эһэх? Икки тыһынча иккилии мэһэх хатылыыбыт уонна бу кинигэ haa киирбит үбүнэн салгыы солоҕону көрдөрөр маннык инновационнай туохтаах кинигэлэри оҥорорго диэн ол үбү угарбытыгар диэн сыаллаах-хоруктаах. Билигин була биһиги билиҥҥи солоҕону көрдөрүөхпүтүн наада, тэрилтэлэрбитин, дьоммутун сэргэбитин, үлэ тыыл ветераннарын, сэрии тулаайах оҕолорун тыыннаах эрдэхтэрин барыларын үйэтитэн, интервью кылгастык ахтыы ылан кэс тылларын ылан тэрилтэлэрбитин барытын көрдөрөммүт бу үбүлүөйдээх ылга өссө биир буукуһу таһаарарга диэн сентябрь икка дылы бартын бэлэмнээн баран сентябрь икка арена үлэлэтэргэ диэн этиттэр эбит ону Хайа кетти? Аха. Те? Оттон бу ыарыыбы кыратык буоста түстэҕинэ, салоҥҥа бараммыт, биирдиилээн съемочнай туга хаҕылыахпыт, ырыалары, хоһооннору, эҕэрдэ кэс тылларын ити бастаах группаҕа ыгыта сылдьыбытым дьэ туохтаан диэммин аҕа паастаахтары тылларын өстөрүн бэлэнии тураарын эбэтэр устан ыытарын диэн ол оннук э, бука бары эмиэ норуот күүһэ көмүөл күүһэ билигин хаччыга атлаһан лан бараммыт ол хаччыбытын тустаах Солоҕон Ииминэ сайдыытын, Солоҕон туһунан көрдөрөр кинигэ буолан таҕыстын диэн үлэлэһэбит. Холобура, бу кинигэни саҥардылан тахсыыга туспа барыйыактар бааллар диэбиттэрэ, бу Солоҕон бастыгы Горнай улууһугар бастыгы тахсыбыт кинигэ нэһилиэк историятын көрдөрөр, билигин содоҕоммутугар оттон бу сэрии сылларын көрдөрөр эмиэ хаһыс эрэ буупус буолан таҕыста дигине иһин кинигэ бар эрээри бастакыты инновация быһыытынан оҥоһуллан тахсыбыт кинигэ буоллаҕа дии билигин үһүс таһаарыыбытын үһүс таһаарыыбытын туохха солоҕон дьонугар сэргэтиэр аныах наада билигин хаама сылдьар аттыбытыгар баар самодеятельность кыттыылаахтарын талааннаахтарын салайааччыларын көрдөрөр уонна тэрилтэлэрин көрдөрөр кинигэтэрэ. Онон баһалта бу кинигэтэбитин Атлан Бороммут эдэр ыйыттан дуу, хайдах дуу, сентябрьга дылын материалы бартын бэлэмнээн суругун тиһигин коруйан бараммыт, Айыахха, бу баран эрэбит, уста баран эрэбит диэтэхпитинэ баһаалыста бэлэм буолаарын диэммит ыҥырабыт. Ити курдук, бириэмэ бүтэрэн ис мүйтэ хаалан Настя. Наһаа дьулайахтым. Сөпчөрө. Онон күндү нэһилиэкпит олохтоохторо отчоҕуна